देखो सबटा मौसरी पाइक गेलै आ कहलियै बोझ बनि कऽ अङ्गनामे धऽ दितै डंगा तऽ दितियै आँय बाप रे हमरा घरमे तऽ केकरो काम करैमे मोने नहि लगै छै आ देखियौ घासो छिल कऽ छौरिया आर लगै छै मौगिया आर लऽ गेलै माल जाइ छै चमड़ा पेटमे हेजामे जाइ छै टुनकीमे जाइ छै सैया डाही बेटवा खौकी राँड़ी छुच्छी सबके आँय तऽ हमरे खेत देखाइ छौ गे धोची सब गे सएवटा मरल रहै छौ गे अपना खेतमे लुत्ती लागल रहै छै कि पसाही लागल रहै छौ गे आँय जे हमर सभटा एकदमसँ घास छीन कऽ लगल हमर माल कथी कहतै तोरा से बेटाके करेजी गे धोछी सब गे हमरा बापक बहू सब गे आँय देखऽ तऽ देखऽ तऽ सभटा घासके हम रखने रहियै कि जे हमर भैंसी बियेतै ताहि दिन लऽ जेबै छीन कऽ तऽ ओकरा देबै तऽ जर गिरेतै आ ई सैया डाही भैया डाही लऽ गेल बेटखाउ किरारी छुच्छी सब आँय छीन लै छियै हम की करबै कते गारि दी धोची सबके रोज रोज आबै छी रोज रोज गरियाबै छी आ तैयो चोरबा चोरनिया सबके इएह ढाठी इएह ढाठी छीन लै छी इएह सब घास तकर बाद चलि जाइ छियै की करबै एहि बेर साँझमे तऽ देखल जेतै रौदो भऽ गेलै लगै छै खुरपियोके पिटबऽ पड़तै धार नहि छै आजकल बदमाश हो गए हो ये में यो में सब में पास हो गए हो हो मेरे मरद

हमार पिया बोले ना छोट मागे बाप रे भौजी केना डेरेली अहाँ हमरा जरा गेलियै तऽ हम तऽ मरो जैतियै ना माँ अहाँके हम घर पर खोजै छलियै अहाँ देखियौ खेत मे छियै कऽ देख ना तऽ मैं यौ देखियो गड़ गेल कांटो यौ हम पुछलियै काकी से जे कतऽ गेलै भौजी हाँ तऽ तऽ की कहलक कि घे- बौआ घास लए गेल हन ओनही देखे नहीं छे रौदा भ गेले भनसा कलिए आ सब कोई के खिया पिया दिलिए आ भैंसिया के कनी धो क आ घर कर दिलिए सबके आ कहलिए आब जाय छे न त अखन को आबे छे न त की होय छे एक मुठी अपन घासो कर लेलिए आ संगी बहन पा मिलल त कनी काल बतियाइयो लेली आराम से गेली आ भिनसर जे अबै छिए त धरफर धरफर रहै छे काज त टेंशन बनल रहल तै लक हम भिनसर के अयबे नहीं केलिए त खाना आर खेली खेलिए का तऽ कथी लए गेलियै रह हमरा ताकै लए कोनो खास बात खास बात है तभी तो अच्छा हमरा कहली बुझाइए कहली कि हमारा शादी लग गया है बुझलिए हाँ तो अहाँ से अहाँ तो अहाँ के शादी भेल है ना हाँ तो भैया अहाँ के साथ तो सब कुछ करत होत तो अच्छा अहाँ के सब कुछ पता ही होत ना हाँ एक्सपीरियंस पूरा होत ना ओ तऽ आब ने लग गेलै हम ट्रेनिंग लै लए अच्छा ई कहू अहाँके जे हम ट्रेनिंग देब तऽ ओहिके बदला हमरा की देब अहाँ अहाँ जे कहबे से हम देब अच्छा हाँ एक दिना ही चलि आयब हमरा लग कोई बात नहीं कोई बात नहीं आइयो हाँ आज हमरा लग एबै तऽ अहाँके कनिया भागिए जायत कैला भागते कन्या देख यौ अहाँ चिन्ता नहि करू हम्म। हम बूढ़ नहि भऽ गेलियै दूर थोड़ी गेलियै से यौ तऽ एखनो ओसिया ओखियारक रस जकाँ कसल छै हमरामे हम्म, कि ने सुनू ने हम्म।

कहू ने भौजी केना केना की करबै एकरा छोड़ू आब फोड़ पियारके बुझलियै ए, यौ घास नहि करबै हमर भैंसी नहि खेतै भैंसी बादमे खेतै देखी कहू बंगा हमर सास जे लड़ाई करतै तऽ तू ही जइया बचबै लए हमरा अरे हम कऽ देब घास अच्छा आब तखन अहाँके मन उताहुल होइत हैत जे हमरा बौ हैत हम की करो नहि करो कतऽ के धरम कतऽ कनो अहाँ हमर घास करब तेँ दुआरे ने कहै छी जल्दी कहू ने केना केना की देखियौ। करबै कनिया जब कनियाके जब अनबै अहाँ बियाह करि कऽ हूँ। घरमे तऽ चौठारी दिना जेबै घर तऽ पलङ्ग आर सजा लेब नीक जकाँ फूल बिछा देबै की बुझलियै आ तब ओहिपर कनिया अहाँके लहंगा पेन्ह कऽ घोघ तानि कऽ सजि धजि कऽ से एकदमसँ बैठल रहत की बुझलियै हूँ। एना कऽ अखन तऽ हमरा लहंगा नहि ने छै साड़िएमे देखा दै छी अहाँके की बोलिए हाँ हाँ एना के जे बैठल रहत अहाँ के कनिया हाँ तो अहाँ जाएब आ एना के घूंघट उठेबे तो अहाँ के कनिया शर्मेत की बुझलिए हाँ शर्मेत ना तो अहाँ कहब शर्माई छी कथी ले घूमू नहीं ने की बुझली तो शर्माइते घूमत आ टुप से किस करला मोट पर चुमा लऽ लेबै हाँ आ चुम्मा लेलाके बाद ऐसा आगे किछु करि नहि लेम तऽ तऽ एहिके बाद की करबै गरम दूध रखने रहम हँ अहाँके कनिया अपना हाथसँ देत अहाँके पिए लए देखियौ दूध एहि दुआरे पिए लए दै छै कि ओहि रातिमे ने मर्द कमजोर भऽ जाइ छै अच्छा यानी पूरे जोर और शोर के साथ रहे छै घरवाली संगे युद्ध करे ला पलंग पर की बुझलियै तऽ कमजोर पड़ि जेबै ने तऽ गरम दूध जे पियै छै ने तऽ एनर्जी तन्दुरुस्त रहै छै अच्छा तऽ दूध देतै तऽ हम पी लेबै पी लेब आ दूध पियैके बाद आ दूध पियैके बाद धीरे धीरे कनियाँके जेवर सब उतारि देबै नाक मुँह महर हँ की बुझलियै आ ओकरा बेड पर सुला देबै आओर पैर लंगसँ धरम हँ। आ टिकासन तक ओकरा चुमा लैत रहब हँ की बुझलियै अपने कनि अहाँके गरम भऽ जायत हँ। गरम भेलाके बाद अहाँके धऽ लेत एकदमसँ कसि कऽ तकर बाद जे होइके हेतै भऽ जेतै अपना की बुझलियै ओतनी कामके लेल ने एते जिला जवार दुनिया जहान घुमबैत घुमबैत सजबैत बजबैत आ काज होइ छै उएह अच्छा तऽ भरि पाजाके ओ हमरा धऽ लेतै ने तऽ हम ओकरा भरि पाजाके धऽ लेबै अहूँ धऽ लियौ तकर बाद हम केना कहूँ हमरा लाज लगैए देखू भौजी लाज नहि करू हम अहाँके दिवर छी

सुनू हाँ। चलू ओहि झाड़ी में चलै छी चलू चलू ने। सिखाइए दै छी अहाँके आउ ई एहसान अहाँके कहियो नहि भूलब बुझलियै भरि गाँवमे हमरा भौजी लगतै लेकिन केकरो तर गेलियै अहाँ हमरा नीक लगली ताहि दुआरे अहाँ तर एलियै हम पूछे हाँ लए यौ। अगर कि अहाँ रसीली भौजी छियै ने हाँ भरि गाँव के छौड़ा इहे बात कहै छै जे हम कोनो भौजाइ से नहि पूछै छियै ई बात लेकिन भौजी जते अहाँके एक्सपीरियंस बनल यऽ

तैं दुआरे दूध पिये पड़ै है अहाँ जे कहलियै कोनो गलत नहि कहलियै ने सही कहली ना कमजोरी बुझाइए ना कमजोरी की बहुत कमजोरी बुझा जाइ छी घर पर सबसे पहिले एक गिलास हम दूध पियब हाँ बहुत कमजोरी लेकिन घाम पसीना नहा गेली भौजी सही में पक्का अहाँ के पास सबके सम्हारना ओहिना नहि होइ छै लोक किया देखै छै गाँव घरमे कहै छै ने दूर भरुआ तोरा बहु नहि सम्हरै छौ जे मर्दबा कमजोर पड़ि जाइ छै ओकरे बहु घुसैक जाइ छै दोसर छौड़ा मनसा लग तैं दुआरे ई डोज पूरा करऽ पड़त कनिया के तभी अहाँ के कनिया अहाँ से खुश रहत सही बात लेकिन अहाँ के दाग दै के चाहिए देख लिया अहाँ पूरा एकदम ट्रेन छिए भेल यौ हम बचपने से अंगना से घर तक आ घर से गाछी तक पढ़ि लेलियै रहे था की बुझलियै? चलू भौजी, ई तैं ने एहसान- सब छौड़ा हमरा लग अबै छै ई एहसान अहाँ के कहियो नहीं भूलब लेकिन मन खुश हो गेल अच्छा लेकिन ई बात केकरो लग कहबै नहि नहि भौजी ई बात हम ककरो कैला कहबै बुझै छियै अहूँके इज्जत बियाह भड़का देत सब हे हम्म, हम्म। ओ तऽ अहाँ पर भी कैलियै तैं एखन ट्रेंड कर देलियै अहाँके ठीक चलू, ठीक। जाइ छै हम ओते घास करबै निकलि जेबै ठीक ठीक है जाउ भौजी जाउ